lala dini ŋɔ dini ka a yɛn kahi ka bi zaŋ yihi lala lichihi ŋɔ zaŋ ti a ka a zaŋ kuli ti zaŋ sɔŋ a duu zuɣusaa gba bɛ a duu garo lɔŋni ka yihirina a yi ti mali kpaa tiibu ka a yihina ti zaŋ sɔŋ ka teei yɛli kura maa yɛla ka zaŋ pa ka ŋmɛ ŋmɛ ŋmɛ n teegi a bini a yi kuli lahi ŋmɛ n teeri saha lahi teela kali maa yɛla maa ka lahi lahi yɛn lahi zaŋ kpɛhi mali chɛli o yɛdɔla ka di nyɛla a chaŋ n ti tumdi kuriti tuma yaa ihi di malila din yɛn paai siteej shɛli hali ka kuriti tuma maa gba zaa pa kuli bɛni ka a mi lee nyari samli shee a ku chaŋ ti di yili bee shee a pa kuli kahili ka di shɛli yɛn waa tuma. A bi yɛn kahimi kuna ti ʒiya shiri zuɣura, naa maani kurifootu bee naa maani di eh, garawanim bee tahibihi. Mhm. To, m ba Pirad Nɔn Nyaɣisi chaŋ Gana. Kpiɔŋ maa ka n di bɔri ni a labina ka ti lan labi yuli viɛnyɛla. N nya ka di ŋmanila salo maa tooi mali muɣisigu pam. Eh, o tooi gɔri ka bɛ yiri o ni o cham o ma yili. bee o ma ma yili bee o ba o ba ma yili n-ti mali yɛl kurili dini n-chɛ dini m-pili o ŋmana ŋɔ maa ka di chɛ ka o bɔb kam zaa puuni ka di nyɛ nin sabisi ka bɛ niŋ nimmoo pa ʒe o zuɣu ŋɔ maa. Niriba pam n-tooi yɛri ma ni bɛ yɛn ni o chaŋ ti kuli jehi bee ni n-ti mali li tiri o mali dii ti be shɛli a daa puli n-ka ti maani maa a bi piligu la ka a yɛn mali bee ni koligu bee ni tilo ni ka o mi chaŋ ti mali li o bi baŋdi soli. ka shɛba mi ni a'a ni ka o vihivihi o ma yili maa, a'a ka bɛ zaa so bi lan baŋ lala yili kurili maa din be luɣ shɛli polo, to domi o ŋahinim maa zaa daadiini nyɛla din timsa, dizuɣu bɛ mi baɣ alankari puuni, dizuɣu chɛmi ka bɛ lan mi li shee. Ni tɔha mi dii ti kana la, wula ka o yɛn niŋ? Dii ti niŋ daliri ka a jɛhi doli nira bee ka a gɔri ka bɛ yɛri a jɛhi yɛla, ka di ʒila di guli a soli, a dɔɣim shee, a bɔbu shee, a doo shee, ka a chaŋ ti paai daŋ maa dɔɣili kpɛm ni a vihi nyɛ nya, ya polo ka di yina. Ka ŋun sani ka di pa bɛ ni nyɛ bɛn yɛli a li shɛm, domin ŋun yɛli a li ŋɔ n-ŋuna, ŋun yɛn wuhi a la a ni yɛn zaŋ shɛli chaŋ ti bali n-niŋ bee n ti pun li ŋɔ. Shɛli beni, yɛla maa yi bi to kpaani, di yɛn nyɛla a yi naa cham ti bo nti kpahi nupɔɣ tili ni ka ti li kom. Nupɔɣ kpahibu puuni baɣ yuli, di kul bi zala luɣilikam zaa ha shee di kul nyɛ ʒim bee baɣ yuli ŋun yi ti ku yina nobili zuɣu mi n-ŋmara. A ni tooi chaŋ ti kpahi nupuɣi ti yɛli kurili kam, Jɛhi n-nyɛ li, koligu n-nyɛ li, tiloo n-nyɛ li, wumbiɛ guuni n-nyɛ li, bumbɔn n-yi kuli nyɛ li ka di be daŋ maa puni n-nyɛ yɛli kurili, to domi jina ŋuna, jina ŋun bi kpiri ti Dagbaŋ ni bee di ka ti Dagbaŋ bee di yuli maa din chihiri bee din di tooi gu nir soya ni, domi jina ŋun dara, amaa jɛhi bi dara. Ti nyari jin dara, ka a suhu kuli gbaai ni a bɛ a gba di nyɛ jin wara bee a gba di nyɛ jin wari paɣa. Di mali a yɛn chaŋ ti paai jin waribu maa shɛm. Bɛ kpɛmmi maa shɛm domi paɣiba n-nyɛ bɛ nanima, ka bɛ waha bee kɔ kpɛm maa waha, wa ŋ-ɔ n-yuusiri a wa so, wa daa wa maa mi dirila ŋ-ŋɔ ka diri ŋ-ŋɔ ka diri ŋ-ŋɔ. A yi bɔri ni o be n sani ka be a sani, ŋ-ŋɔ ka a yɛn bɔna ka n niŋ ti a. M mi n-nya a, bee m mi n wum ka so da jina ka ti labisi li, di yaa ni ku nya ŋɔ. A wa maa ni kul nya ŋɔ, mari sahu ka lahi daŋ maa n-ma. Dinzuɣu Naawuni niŋ ti ka tari. A wa zali zaa.
Ɛɛn,
a wa zali zaa. Dinzuɣu. Eh, yɛla pam na bɛni ti na ti ni ti tɔɣa jina maa yɛtɔɣa to a kana ti yuli eh, eh, kpɛŋ di niŋ ka niri yi chani lala chɛndi ka bi yɛri o yɛli kurili ŋɔ yɛla mhm. ka o vihi daŋ maa puni ka bi ti ʒila yaa daŋ maa puni nim bi deeri talahi bi zaŋla bi zuɣuri lɛbi ba zuɣuri ban kula n tooi ʒi ʒili ban kula n tooi ʒi daŋ bi yɛla saɣandirila bana o yi chaŋ duu shee ni o ti mali bɛ o maanila o ko duu shee Naa gba yi kana ka bɔra ni yi bom a duɣu shee, to lala niriba ninsali bahi bala. Noo ka a yɛn nya ka o kpuɣi bindirigu ka chɛri maa ni sɔŋdi o bia ni di niŋ valimbu bee ni di chɛhu buyi ni tooi niŋ piis valibu valibu nyam ka o ni tooi kpuɣi vali. Amaa baa ŋun na ʒi m-mali bɔrili sɔŋ o bia. O bia na pɔri kɔli bee o bia na ku tooi di. A yi yɛli hali bia maa yuun deei kuli niŋ binshɛɣu shɛli kam, ŋun yɛn kpuɣila o binvali? ka yino gba yi ti saɣali ni o baa bi deeri talahi ka di yɛn nyɛ so zuɣu so talahi bi bobru a yi kuli ʒi o chaŋ moɣani ka o ti bori kundi ka anabi kuli o zuɣu din kuli ka chɛɣa ka bi ŋmaa je ni bayi ti nini yi ti lo yɛri ni o bi lan wumdi o lani vilinga a vilingi lan ka o anfaani ʒii ŋun ku paai yiŋa to a yi ti nyɛ lala niriba to ban zaŋla bi maŋ leei lala ninsali bahi ŋɔ ba bi deeri talahi so talahi bi diri ba ban mila ba maŋa hmm. Di maŋmaŋ pa kuli nyɛ ban yɛtɔɣa. Ɛhii! Paɣiba nyɛ dɔɣiri paɣitali dini n-kuli talahi. To m ba paɣa ni maa ka o ku bɔri ni lan neesim shɛli nimaani maa, ka di yi ti niŋ ka a yi gili ka daŋ maa zaa.